na yɛma wakwaaba sɛ wagye berɛ a wɔhwɛ Georgette TV sɛnea yɛadi kan aka no Georgette TV deɛ sɛ yɛbaa sɛ yɛbɛsom mo so mpa ɛno nti ɛnnɛ yɛwɔ Berekum Kato sɛ wobɛkae a ɛnɛ kakra ni ɛna ɔhema a ɔwɔ ha ɔtu no to de firi kurom ha ɛnam biribi nti ɛnera nyankopɔn yɛ adom ɛma wobɛpie kurom ha ɛno nti ɛnnɛ Georgette TV yɛbɔ pia no sɛ yɛne no ɛbɛtwetwe nkɔmmɔ na yɛama no akɔ aba soronko Na ɔhema a meka n'asɛm yi, ɔno ara ne Nana Afia Asiriaba bio a ɔtɔ so mmiɛnsa, ɔhema akokodurufoɔ. Ɔno na ɔyɛ werɛmpehema ma Berekum Atenankongya, na ɔsan gyina mu ma Katofoɔ sɛ Kato hema. Ɛno nti, ka me ho wɔ yɛn nkɔmmɔtwetwe mu. nana yɛn ho akɔ aba aba jɔjɔ tv. ɛjɔ so ewu no ɛmɛ na na na ɔte sɛ. awurade adom yɛn ho yɛ na wɔn nso ɛ. adom yɛn ho yɛ paa. yɛda awurade ase yɛbɛsan ama wakɔ aba soronko aba wɔn ankasa wɔ kurom. na nana um, ɛnɛ kakra ni ɛna ehu sɛ na wonni kurom ha a na wote obi kuro so ɛno akyi covid 19 ɛbɛbɔ mu nanso ne nyinaa akyi no wobaeɛ ɛhu sɛ wahoɔfɛ no kyɛ sɛ akɔ soro paa Wasan koraa ayɛ fine paa, wahu ntasɛm ɛne deɛn? Ne nyinaa ne sɛ ɛyɛ adom. Mm. Mede hyia makyia mo baabi a afidie ɛkɔdu biara nso obi a ɔbɛhwɛ biara nso mede kyia soronko ma adɔfoɔ ne ahwɛfoɔ. Secret yɛ baako pɛ. Mm. Ebia woyɛ ɔbaatan pa a wokura nɔfoɔ a obiara nom bi. Nanso yɛyɛ nnipa yi deɛ. Ɛtɔ mmere bi na biribi atɔ sin wɔ abrabɔ mu. Tie a me nna akyi kakra, na ampa nso so mekɔeɛ no sɛnea woka no waa wohwɛ a, ɛyɛ adom bi. Ná m'ani nnye ho, nanso na biribi nti na ɛsɛ sɛ mede me ho sie kakra na metwɛn Nyame anim. Enti mekɔtwɛn Nyame anim. Na wonni ha no, na woyɛ dɛn tenatena w'amanfo anaasɛ woyɛ dɛn de afotu a ɛsɛ fata ma wo manfo sɛnea ɛbɛyɛ a wo kuro no nso rengyigya? Onyankopɔn adaworoma.
Sɛ bio, makɔyɛ ɔbaatan a meyɛ fotufoɔ. Kuro no no, na mewɔ ɔhene wɔ hɔ. Ɛyɛ ɔsabarima Kwabena di awuo wusu ɔtɔ so mmienu, Berekum Nwerɛmpe hene, a ɔno ara nso sane yɛ Kato hene. Na Dawuroma na na mekyea wɔ awia yi. Na ɔwɔ hɔ. Ɛnyɛ ɔno nko ara, akonnwa yi baakofoɔ na ɛdi. Nti na ɔne n'ahemfo nso so wɔn wɔ hɔ. Adehyeɛ wɔ hɔ. Wɔn hwɛɛ kuro no so de maa me. Nyame adom, aberewa tia. Masan aba abɛtena me prama so.
Nana hye me wopɛ sɛ meka biribi. Nanso ɛm eh, sɛ m'asɛm yi deɛ ɛnyɛ kokoa mu asɛm. Ɛyɛ second August 2019. Obiara sɛ bio ɔwɔ wiase na ɔhwɛ internet na ɔhwɛ TV. na ɔhwɛ nnɛ ntentan nsɛm nnɛ nsɛm ahodoɔ aba yi social media ɛhu ne asɛ bio aberewa ti a ɛtoo me nanso nyankopɔn adahoroma mete nkwam nti nea aba atwam deɛ na I don't want to revisit it okay. na metwa m'anim sɛ nea ɛsɛ sɛ meyɛ no awurade adom mete nkwam deɛ watumi ama mayɛ na mebisa sɛ nea atwam akɔ deɛ wompɛ sɛ wobɛsan arevisite ɛno no ɛyɛ plus ɛma wo Na na ɛnenam mframa mu ebinom reka sɛ ɛnam abɔnefosɛm a ebinom bɛyɛ de tia wɔn nti, saa nneyɛe no nam so ama yɛatu wo afiri akonnwa so. Wote saa asɛm no a, what is your reaction? Yoo, mede hyeɛ. Asɛm bi wɔ hɔ wote na bɛtumi aka sɛ obi a ɔnni ho nimdeɛ. Na n'ano me ne Ghana ha panin bi paa kɔhyiae na ɔka asɛm bi na yɛ me dɛ pa na ɛhyɛ me nkoran. Ɔsɛ na ahema berɛ a memfaa me ho mmɛhyɛɛ ahensɛm mu, na saa mennim sɛ saa nsɛm bebree wom. Na me deɛ me krakye me buuku sɛm na na na meyɛ ho adwuma. Na mmom moment a mede me ho bɛhyɛɛ mu na me ne ahemfo ne ahema nam na mekenkan nsɛm fa ahen ahensɛm ho no, mehuu sɛ saa obi a ɔnnim no ɔkasa kɛkɛ. na na menim sɛ ɛyɛ twam hyɛn bi biribi bi a ɛretwam na nipa bi a ɔbɛbie n'ano aka sɛ nana hemaa yɛtu no akonnwa so yɛwɔ nipa bi a yɛfrɛ wɔn asi ahene ne atu ahene nti ne nyi nni sɛ matu ahenefoɔ a ɛwɔ kato ha obiara ni hɔ a wabie n'ano atu saa anamɔn no nti na mete a mesere kɛkɛ Bisa na menim sɛ wɔn a wɔka saa nsɛm no deɛ wɔn nim nea wɔn reka.
Nana bɛda wase bebree na yɛhu sɛ saa pinkye mpinkye a ɛkɔbaa yɛn nyinaa no you have kept silent a wabotrɛ no nokwasɛm ni obi dwen ho koraa a ɔnte aseɛ nana ɛdeɛ na ɛma wotumi nya saa abotrɛ no apem ara kɔsi saa bere a wabɔ mu mmuyɛ ɛyɛ nimdeɛ
sɛdeɛ kwasi buroni wɔ kasa bi ɔsɛ lack of knowledge my people perish adeɛ bi wɔ na sɛ wonni ho nimdeɛ a woka bi akɛkɛ na mmom na sɛ mebrɛ me ho ase na meyɛ de hyeɛ na metena me nananom no ase na yɛka abakɔsɛm kyerɛ me na yɛkyerɛ me amammerɛ na nnɛ nso technology no aba no nipa tumi sua adeɛ nti na mahu sɛ nea na wɔn kekakeka ne nea na wɔn yɛ nyinaa no na ɛyɛ kwa Baase bra Doctor Amankoradi Awura na wɔn nan so o Owira Mpehima me kyea wo awiei Nana Amia Hene ɛna ɔkasa awiei sɛ me kyea wo Adaworoma ɛnam sɛ nananom hɔ na amammerɛ yɛ ntoto na se nti na sɛ me te sɛ obi gyina baabi na ɔka nsɛm bi a ɛnsɛm fataa ho na me nim sɛ nipa no onim nea ɔka na mmere pa mu no bɛnya nipa bi ma no adi nasi kwan Nti na ɛyɛ me sei, ɛɛ yɛwɔ Katohima ahemfie, Berekum Kato asɛm na me no ɛɛka yi. Ɛyɛ Nana Afia Siraba bi a ɔtɔ so mmiɛnsa, ɔkokodurufoɔ, ɔhema papa bi, Brɛmpe hema, ɔno ara nso na ɛyɛ Katohima. Saa berɛ yi, ɔno na yɛne no ɛretwetwe nkɔmmɔ saa berɛ yi. Ɛno nti, ka yɛn ho, yɛda wo ase bebree sɛ woagye akonnwa a wɔhwɛ yɛn. Nana, ɛɛ m'asɛm bi sɛ a ɛdi hɔ, ɛyɛ a metete anaasɛ yɛtete sɛ, Na katonyima koraa ɛdeɛn na ɔɔpɛ akondwa koraa ɛdeɛn na ɛwɔ ho a n'ani abere sei anaa wote saa asɛm bi saa a saa nkurɔfoɔ no asɛm bɛn na abɛka akyerɛ wɔn. Ghana aban ne me bɛyɛ adwene a nka ministry of chieftaincy ɛsɛ sɛ yɛyɛ advocacy work ɛfa yɛ tradition menim sɛ wɔn yɛ paa mm. baayɛ sɛ wɔn tumi hyɛ mu kena. Nti a meka no, yɛwɔ mpo yɛ maame mpanimfoɔ bi wɔ mmaamua ne mmabaawa a ɛwɔ Ghana ha yi a wɔasua nwoma duru akyiri paa nanso ahensɛm ɔnim ho asɛm bia. Nti ɛba saa ɔgyina baabi a na waka ne ɔpɛ. Na me deɛ nea menim ne sɛ tradition ɛyɛ unique institution bi a yɛ nananom atwa de ato hɔ a woda no ho baabi a ɛnyɛ yie. Nti me deɛ ɛno nti sɛ mete sɛ obi ka biribi anaasɛ obi tu anammɔn bi nea me me me kɔnkuru do ano sɛ onim nea ɔreka no ti sɛ me ɛnna me me gyina o medium yi so na me de adesrɛde soronko ɛde ato ghana aban anim ministry of chieftaincy sɛ yɛhia creating awareness ɛfa yɛ culture ɛne yɛ tradition. ɛne yɛn tradition nana wo nso woka ɛɛ ɛɛ traditional leaders no ho a woda katuman ano saa bere a waba yi anamontu bɛn na wo nso wo kakra yɛ mu no wobɛtumi ayɛ na wode advocate anaasɛ wode akyerɛ wo manfo ama wɔn abɛte amammerɛ ne culture a woka ho asɛm yi ase. obi a onim me biara na na afi asra ba biom sɛ medi akonnwa 1989 gazette me 1990 okay.
mebaeɛ no mestate CBO, that's community based organization. Okay.
Na na me dwumadi a medi ara ne sɛ we create awareness on quality parenting and child care. Na mehu sɛ saa adeɛ no sɛ yɛamfa yɛn amammerɛ no anka ho a ɛmmoa yɛn. Kwasi Buroni de ne deɛ aba. Tete yɛn nso yɛ deɛ no na nnepa bi wɔ mu. Ɛno nti na maa mefae no so sii m'ani so. Ɛmaa mete cultural troop cultural academy a ne yɛfrɛ no otwa kwan cultural troupe na dwuma a medi a medi di a nna nyinaa medi a ne sɛ mekasa fa yɛamammerɛ ho yɛkyerɛkyerɛ nkwalaa kwan a yɛbɛfa so poverty rights yɛ nneɛma ahoroɔ kwan koro ɛfa so efira ntoma sɛdeɛ esi kasa panyin anim woduru ahemfie a na yɛsɛ woyɛ wode panyin hyia na yɛsɛ woka ɛyɛ dwumadi a Mekyerɛ, na yɛagorɔ agorɔ bebree a yɛwɔ wɔ ha, kete, adowa, ne nyinaa no, nkwadaa no na youth no, na yɛkyerɛ wɔn kakra kakra kakra. Ma nnɛ me nkwadaa no koraa bi, yɛ yɛ yɛ NGO no, yɛtumi kɔ sukuu su, ɛkɔkɔkyerɛ nkwadaa, asa, ntomafira. Nti matu ho anamɔn bi, na saa na menim sɛ appeal yi a nnɛ meyɛ nso no, ɛbɛduru akyiri. na aban asɔ mu ama yɛn na yɛakasa afa ho, ɛfiri sɛ nea ɛrekɔ so wɔ nkurɔfoɔ akuro so no bɛbire yɛn nimdeɛ a sɛdeɛ wɔn nni ɛfa amammerɛ ho. Ɛno nti na ama saa ahensɛm no pinkyɛmpinkyɛm mu aba Ghana bi. Project a ɛka me NGO no Environment of Hope ho na Read a Book a Week no yɛnyaeɛ. sɛbio ɛnyɛ me nko ara na meyɛ sɛnea wokaa sɛ na menni ha no na kuro no da hɔ sɛn a mekyerɛ mu sɛ nnipa wɔ hɔ mpanimfoɔ wɔ hɔ a na ɔmo hwɛ kuro no saa na me ngo no so metu kwan koraa na menni hɔ a the structures are there a yɛwɔ nnipa wɔ hɔ a nea ɔde books no kɔ nea ɔkɔgye books nea ɔkɔ ɔkɔ da no ama wɔn mo nea ɔkɔ hwɛ ama wɔn akenkan ne nyinaa yɛgu so na mmea yɛ nim ade kakraka bi a bɛsensɛ wiem a yɛfrɛ no COVID-19. Sɛ sɛ ɛyɛ yareɛ bi a bɛsɛ sɛ wiem a wobɛn wo nua koraa na wosuro. Ɛno nti na ama yɛ slow down kakra. Nanso books no bi wɔ out a read a book a week no nkwadaa no gu so a wɔn ka. Nana saa menim sɛ woyɛ ɔbaa panin a wotu saa anamɔ yi saa akɔle project anaa woyɛ yi so na wɔ nipa kuo bi a ne wɔ sɔ wɔ asana anaa. Papaapa.
Ɛnnɛ ɛyɛ adom bi. Ɛkuo bi te sɛ Adwensa publication. Wɔn aboa yɛn papa. Wɔn ma yɛ books. Na Ghana Library Authority ɛnam sɛ ɛyɛ nkwadaa buuku kan nti wɔn nso dɛ wɔn ma yɛn technical advice. na ne korakorakora yɛ traditional authorities ɛnam sɛ ɛkɔyɛ community based project nti bere biara yɛkɔ baabi a kuro no so ahemfo opinion leaders wɔn ne yɛn wɔn boa yɛn ma yɛyɛ na na nanso yɛayɛ nim yɛka no ma saa kɔka yareɛ yɛ aba yi nti na ama nneɛma atɔ sin kakra aso no wɔgye di sɛ nyankopɔn bɛba mu ama yareɛ abɛsensɛ wiem yi ɛdom yɛ kɔ a yɛbɛsa akanya yɛn ho na yɛyɛ appeal yɛasrɛ nkurɔfoɔ ama yɛabɛboa na yɛanya books no de ama nkwadaa nana wo kasa mu yɛhu sɛ wowɔ adwen papa na wowɔ katuman ne ghana at large ɛho dɔ yie paa yɛma wakɔ aba biem sɛ awurade ayɛ wadom na wote nkwam na wɔde wabɛpiem ɛwɔ kuruma na nana yɛhwɛ ne sɛ panyin sɛ yɛfombɔ ne nim sɛ saa nkurɔfoɔ wɔbɛdii saa abɔnofo sɛm yi Wɔn da so wɔ kurom ha yi a a yɛ nim wɔn mu a wɔn nso wɔasan aba. Anamontuo bɛn security wise ɛna wo ne wo mpanimfoɔ mo de agu akwan mu sɛnea ɛbɛyɛ a saa abonafosɛm no ebi ntumi nkɔ so bio mu. Oh me nim sɛ Ghana aban yɛwɔ constitution wɔ hɔ, mmarakuo ni no a ɛbɔ yɛn nyinaa yɛ ho ban. a yɛn nyinaa yɛnim sɛ yɛwura president koraa no ɔhyɛ saa mmara no ase nti saa nneɛma ho sɛm a me ankasa ma de hyɛ no bi obi a ɔwɔ kurom hɔ bi a yɛ mede hyɛ sɛ ne yam wɔn mo tu yɛ no wɔn mo nso nkyɛn ne mmara nti saa mmerɛ yi mmara egu e, akɔn mu a ɛne wɔn mo edi na me kuro so a yɛfrɛ no katoe me kuro a. Ɛsɛ sɛ aban nim sɛ me na meyɛ kuro no mu hema, na ɛsɛ sɛ mekɔ te sɛ deɛn koraa, sɛdeɛ ɔbrɛkyire koraa na wobɛkɔ a, ɛsɛ sɛ woba fie na wobɛhwɛ fie. Nti menim sɛ biribi adeda akwan mu a mabɛtena sɛ si a me ne ɔka sɛ mete me prama so a made hyeɛ atwa me ho ahyia no. Kurom ha yɛ din. Kurom ha yɛ din. Bi a ɛyɛ papa a nipa ɛrehwɛ so na wɔn ɛresua anaasɛ abɛnɛfɛte nkurɔfoɔ na na yɛhwɛ no sɛ bere a na ɔte so no anaasɛ mfeɛ bebree ni na watena so sɛ ɔhema na wobɛtumi aka eh, one of your projects anaasɛ ɛne papa a wayɛ de akyerɛ amansan
ɔyɛyɛ nnipa yi deɛ na ka ho sɛ yɛmma dibea bi a it goes with responsibilities okay.
a seesei ara mebɛdi akonnwa mfinhyia bebree ni. Nea ɛyɛ na ɛma me tiri mu yɛ me dɛ sɛ mmaatan, nkwalaa adwene ɛyi adi wɔ me tiri mu papapapapa a matu ho anamɔn a seesei ara mete hɔ yi nkwalaa na sɛ mmaatan tumi ba na yɛ kasa ɛnam na nakatohima ɛnam wɔ so na nnɛ meba wɔ ɛkɔ sukuu. nana kato hima ɛnam wo so nana meba wei sɛ deɛ ɔbu bra bɔne wo kasa kyerɛ ɛma sɛ sɛ abɔfra no ɛno nko ara no ɛma ɛma ɛma ɛma m'ani gye na ɛma me hu sɛ matu anamɔ ɛnneɛma bebree wɔ akwan mu a nyankopɔn no faa me so ɛma mayɛ a megu so koraa so yɛ na mewɔ gye di so sɛ ɛnyɛ ntwa ɛyɛ nnipa yi deɛ da biara de bɛkye biara na ɛwɔ ne foforɔ bi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ nti nnipa wɔ baabi ɛ dɔgye television saa berɛ yɛ nua baa um, dɔgye wɔde wohwɛ yɛn firi ɔsra awurade nyankopɔn nhyira ɔba kɔfo so ya wɔn nso wohwɛ yɛn saa nso na ɔsare barima anakwabrade awuo nso awurade nyankopɔn nhyira wɔn sɛ wɔgye akonnwa a ɔgu so a wɔhwɛ nana na yɛhwɛ ne sei mhm. ɛnora yɛbaa ha adwummerɛ no na yɛhu sɛ nkwadaa bebree ɛna na yɛtwa ho ahyia a yɛma ɔkɔ aba na yɛkyia wo nana den na wode yɛ nkwadaa ɛma nkwadaa pɛ w'asɛm saa yoo nneɛma sei no yɛ na ɛhɔ ɛho na menya me joy by nature nkwadaa pɛ m'asɛm na me nso so mepɛ nkwadaa asɛm na nyɛ nkwadaa nko a sɛ ɔbɛn hu maame mmerewafo anadwo kɔnkɔn no nyinaa wɔn kuta poma ɛkɔɔ so street ɛba ma he fie ha nti ɛyɛ adom sɛnea me ne wɔn relate. sɛdeɛ wɔn maamenom so me ne wɔn yɛ, mekasa kyerɛ nkwadaa no sɛ bi bibi hyɛ m'afro mu koraa mɛyi de ama wɔn no, baabi a nkwadaa no feel sɛ wɔn ba me nkyɛn a, they feel at home, ɛno nti a. Yesu Kristo nkutoo dɔ no deɛ bɔne nkaa ne ho da, ɔnyɛ bi da. Nti me a meteɛ no na afie asira aba bi o, me nso mayɛ bɔne no bi pɛn. Na mmom sɛ woma w'ani ba ho so na ho sɛ anamɔn wɔ yɛ a wotui, ɛnyɛ anamɔn pa. na wo kotodwe mu yɛ mmerɛ a, ɛsɛ sɛ yɛde kyɛ wo. Because sɛ mennya adom koraa a, anka mente wiase. Ɛ, ɛɛm, yɛwɔ amammerɛ anaasɛ yɛwɔ amanneɛ ne mpempenadeɛ, nkonnwa no ho nneɛma bi a ɛno no deɛ yɛ nananom deɛ ɛdi gya yɛn tetetetete a yɛnim sɛ saa berɛ yi berɛ a pinkyenpinkyen no baeɛ no nnipa bi ho bɛsesa firi ha saa nneɛma no a akɔyɛ irreplaceable no so how do you retrieve it anaasɛ ɛno no ɛbɛ ha akonnwa no anaa ɛyɛ Oh, Nyame boa na ɛduru hɔ. Na ɛduru mmerɛ a ɛsɛ sɛ ne yɛkɔɔ so wɔ ha sɛ sɛ yɛka ho asɛm a ɛno nso yɛbɛka. Pɔsɛ ne nana ka ne
ɛdi ka kaa sɛ Georgia TV sɛ wɔne gu so a wɔhwɛ yi. Georgia TV ɛsɛ wɔ Georgia visuals a yɛwɔ camera kuku dam a yɛde twa pre-wedding photoshoot. birthday parties, ayie, everything concerning camera ne photos ho. Hwehwɛ yɛn, wofiri Bekum anaasɛ wofiri Bekum roundabout akɛseɛ mu na wokɔ Mpataseɛ a, Mpataseɛ kwan no so wofiri Mister Gyan aborosan no a, benkum so hɔ ara wobɛhu sɛ Georgey Visuals wɔ hɔ. Frɛ Georgey Visuals wɔ 020 90 600 16. Tie number no biom, 020 90 600 16 na yɛde cameras akukudam ɛba na yɛabɛsom wo so mpa. Saa ara nso na Greenfert Organic Fertilizer abusuafoɔ saa berɛ yi yɛwɔ sotɔberɛ mu, ɛno nti akuafoɔ redua wɔn nnɔbaeɛ, cocoa, cashew, biribiara a ɛfa afudeɛ ho no ɛɛm Greenfert wokɔhu wɔn a wɔn bɛba na wɔma wo fertilizer a ɛdi mu, ɛyɛ organic, aduro awuduro biara nni mu na wo nso wode ayɛ w'afuo. Ɛno nti wokɔ kwan so a sɛdeɛ adi kan aka no nifa ɔpanyin yɛ abɛn maame no fie hɔ a wobɛhu kwaku kyerɛ yɛn nua no ɛwɔ hɔ agent ɔno nso ɛba abɛsom wo. Ɛsom pa. Sɛ babunu bi rehwɛ wo a, afotuo bɛn na wode bɛma no? Oo, meda wo ase. Afotuo a mede bɛma m'adehyeɛ mmabaawa ne mmeranteɛ a wɔasisi so no, sɛ mesrɛ mo bebree, abrabɔ no, yɛkɔ yɛn anim na yɛnsan yɛn akyi. Serɛ wo, adeɛ a wo ankasa wonim sɛ ɛnyɛ Ɛni sɛ woyɛ ahuhubra, nsanom, atɛmdidie mmoa. Na mmom adeɛ a ɛbɛboa ne sɛ abaamuwa anaasɛ abaayewa wasi so na wode botae bi bɛsi w'ani so sɛ masi so yi ɛsɛ sɛ metu anammɔn pa dabi dabi me maame ne papa no yɛ mmerɛ a mɛtumi ahwɛ wɔn Na Bible no ankasa so kasa sɛ, di w'agya ne wo na ni. Ɛnyɛ w'agya nko ara na obi a sɛbi wɔkye ho, wɔfa wo maame na sɛbi wɔnyensɛn. Anaasɛ wo maame nko ara na obi a wɔnyensɛn wo bɔsome nkono na wakye ma wo. Na mmom obiara a ɔkyɛn wo, ɛsɛ ɔde anidie. wode buo ma no. Sɛ saa nneɛma wei wotumi de si w'ani so na wobu adeɛ na wobrɛ wo ho ase a, megye di sɛ w'abrabɔ ɛbɛsi wo yie. Ɛyɛ me makɔyɛ ɔbaa yi nso no, ne sɛ sɛ meka mmaa so asɛm kakra.
Ɔbaa biara a sɛ bi ɔwɔ si so no waso awareɛ, mɛsrɛ bebree sɛ medeɛ mekasa na mede nyame asɛm aba mu. Sɛ Bible asɛm da adi pefee sɛ barima wo wo deɛ ne sɛ wobɛdɔ wo yere, saa ara na ɔbaa nso yɛ sɛ ɔbrɛ wo ho ase de ma wo kunu. Nti mɛsrɛ me nua mmaa nom a saa mmere wɔn hwɛ me sɛ wɔn mmrɛ wɔn ho ase mfa ma wɔn wuranom. Sɛ wɔtumi yɛ saa adeɛ wei a, ɛbɛso aba pa ama mmɔfra bi a ɛfiri wo yam a ɛbɛba biara no, saa abɔfra no nso so ayɛ nhyira. yɛn kununom, yɛn nuamɛmaanom, yɛn wɔfanom, mo nso mesrɛ mo, sɛ mesrɛ mo bebree, nyame asɛm sɛ monnɔ mo yerenom. Wokɔte flowers bi na wode ne ba fie a, fa dɔ hyia no na ne ne ntra asetena pa na nkwadaa a wɔde wɔn bɛba wiase no, wɔn aso aba pa. Na ɔfotuo a ɛtwa toɔ koraa ne sɛ, aduaba biara a wobɛdua no wɔ asase so no, ɛbɛso ama wate biribi adi. Nti yɛne mmayewa no, nnɛ internet yi a wosɛ nka wɔn de sua adeɛ no, wɔn no deɛ wɔn nyɛ no saa. Nea nkurɔfoɔ ka no browsing ɛne sakawa yi, wobɛhu sɛ wɔn deɛ wɔn ho ahyem paa a ɛwi bɛwi akyire no na afei wɔn wɔn nam a wɔn san ɛpɛ mmoa nti ɛnam saa yɛ so ama mmansa bebree ahyɛ wɔn wuo. Nana wakɔyɛ ɔbaatan yi ɛɛ woka ho asɛm sɛ yi. Me mmanom ɛne me nananom. Sɛnea me dehyeɛ yi ɛka yi, yɛn nyinaa yɛnim sɛ ade bɔne bi a bɛyɛ no asase yi so no wobɛtua ho ka. Na me deɛ nea mpɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ internet, social media, yɛwɔ nneɛma papapa paa wɔ mu. Ɛne na mɛsrɛ wɔn sɛ wɔn nhwɛ no na wɔn fa ma wɔn bra. Na nea ɛnyɛ wɔn mu no deɛ, ɛsrɛ wɔn bebree sɛ wɔn nyae. Sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ ɛyɛ bra a wɔbɔ no wɔ kurom ha anaa yɛbɔ no wɔ Berekum mantam ha a, menim sɛ Dɔkta Amankoradi awuo, yɛn nyinaa yɛ wura Daasebrɛ. Ɛnyɛ adeɛ ɛbɛyɛ ne dɛ. Saa ɛnam sɛ Kato ɛhyɛ Berekum ase, yɛ wura no no, yɛsom no. Na sɛ n'adehyeɛ no so bi wɔ ha na yɛ ɔmu tu saa namɔ no a, saa na me sɛ Daasebrɛ te a, ɛnyɛ ne dɛ. Nti mesrɛ m'adehyeɛ Sɛ moretu anammɔn bi a ɛbɛma kurow no din akɔyɛ dimmɔne a, mesrɛ mo bebree sɛ munnyae, na mommom montwe ade papa a ɛwɔ Intanɛt mu, na momfa ɛno mmom mmɔ mo bra, na dabi, ɛbɛsow aba pa de aba. So ɛha dwo? Ɛno nti wɔmfa ne sika mmɛhyɛ adwuma bi mma mmeranteɛ no so nya bi nyɛ? Serɛ m'adehyeɛ no a mowɔ akwantuom, m'adehyeɛ no a sɛdeɛ Awurade ayɛ adom ama moakɔpue amanɔne. ɛne wɔn mpa a wɔwɔ ghana ha ɛne mo a mohyia nwoma soso aduru akyiri kakra sɛdeɛ wɔn a wɔwɔ sɛhwe nom a modɔ modɔ koko ɛfa mo kyɛw bebree sɛ aduru baabi a ɛsɛ yɛn nyinaa yɛda yɛn ani ba fie na yɛbɛhwɛ fie nti aberewa tia me nsa da me nsa yam sɛ ha yɛ bɔkɔɔ bɔne biara nni ha pii sɛ adɔfoɔ mmra ngos sɛdeɛ wɔn nso a wɔanya bi na wɔpɛ sɛ wɔbɛyɛ invest wɔn mmra. Amankoradi a wɔkɔ nnwa ada nwoma, ɛm sɛ wɔn ba a, ɛde wɔn bɛkɔ Berekum ahemfie. Ne hene de wɔn bɛkɔ Berekum ahemfie na ɛma ɛbɛhwɛ na yɛpɛ asase no bi ama mo na mo de abɛyɛ adwuma. Te yɛpam kyɛw bebree, mo nna mo ani mmra ɛmɛhwɛ Berekum kɛto. ɛne mmaa a ɛwɔ ha pɛɛ mhm. sei ahụ sɛ ɔbaatan bia deɛ wɔyɛ dɛn a ɔbɛnyensan nti ɛwɔ sɛ ɔkɔ antenenta ɛne adeadeɛ kato na yɛwɔ chip compound bi ɛwɔ ha ɛna ɛɛ mfie mmienu atwam no mp no yɛ sɛ nka ɔbɛsi saa bɛsi saa berɛ yi wɔntumi nsi menim sɛ wobɛtumi aka ho asɛm kakra akyerɛ yɛn a na yɛnim sɛ politics yɛ adeɛ a ɔhema na ɔhene deɛ wonyɛ bi na mmom ka ntetero nana yɛ nananom ɛde atuo ne asekan twa kwan kɔko kɔpere biribi de ba wɔn kurom anaa wɔn kɔpere nsaase ɛnɛ deɛ ɛni hɔ biem ɛnɛ yɛde mpuntuo ɛna ɛde kyekyere yɛ yɛ man ɛyɛ nɔkorɛ na yɛwɔ chip compound but yɛwura baa yɛ yi de ka yɛwura nanado ɔbaa yɛ yi sɛ wɔafiri ase a ɔno nso ɔtu anamɔn na wɔn startee sɛ nka wɔn ba abɛyɛ ama yɛn old one no na nka wɔn ba abɛyɛ ne new foforɔ de ama yɛn a sɛ esi ara no ɛnyɛ kɛtɔ nko a ɛwɔ pipeline a megye ne sɛ wɔn yɛ ho adwuma de sɛ awurade amma ne yɛte nkwa mu di a sɛ beebi a no mmiri te yɛn anim ɛm sɛ yɛn nyinaa yɛbɛhu sɛ wɔn abɛsi chip compound. ɛna wadwɔn ne yɛn a na mekɔ so abɔ nkae sɛ yɛne ɔkokodurofoɔ nana fiasiraba bi a ɔtɔ so mmiɛnsa a ɔyɛ Ɔwɛrɛmfem Hemaa ma Berekum a ɛtena nkonnwa. Ɔno ara nso na ɛgyina mu ma Kato as Kato Hemaa. Ɛna yɛretwetwe nkɔmmɔ yi. Ɔtia ne nan akyi kakra, Awurade adom. Nyame ahwɛ no so ama wɔde no asan aba ɔno ankasa ankasa ne kurom. Saa berɛ yi ne pɛto so na yɛagye akonnwa a yɛretwetwe nkɔmmɔ yi. Ɛno nti hwɛ The Right Channel na ɛnkyɛ yɛde yɛn nkɔmmɔtwetwe no ɛrekɔ no awie yɛ ano no. Nana wo deɛ yɛasɛm bisa sɛ yɛtwa to ara a yɛpɛ sɛ yɛbisa no sɛ sɛ sɛ kato ɛhensɛm ne pinkyenpinkyen no atwa ana? nti
biribiara nni asase so a ɛwɔ mfiriase a ɛnni awieɛ. Megye di sɛ atwa. Deɛ nti a mese yɛtwa ne sɛ sese katokuro no a ɛda hɔ no yɛwɔ yɛ hena yɛfrɛ no na sabarima akwabrade a ɛwuo wusu ɔtɔ so mmienu a ɔyɛ berekum werɛmpɛ ɔsan yɛ kato hene saa na nana fie asira baabi o mete me prama so awia yi adehyeɛ no me mpanimfoɔ atwa me ho ahyia a madawroma ɔbɛba m'apono mu a me ne mo rekasa atwa na biribiara no a nsɛm ɔho biara no sɛ yɛtumi de nɔkware ne pɛrepɛreyɛ de to baabi a sɛ yɛde to a ɛtwa nti nea mɛka no sɛ ma obiara nhyɛma obiara ma biribi aha no biribi deɛ ɛtumi si ɛyɛ nɔɔma kuro biara biribi tumi ba so nanso nyame dini mu nti nananom adawonoma sɛ sɛ dɛm gye sɛ kuro no ɛmu ayɛ di a yɛgu so a mete m'ahemfie a medi m'akonya. Saa berɛ yi biribi biara to atwa a yɛwo yɛ hene, ɛyɛ ɔsabarima, Nana Kwabena Agyau Owusu. Yɛnim sɛ aban agye no atom a Broni ka sɛ aban agazɛte no, na ɛyɛ binom nso adwene mu kɛnserɛne sɛ papa no berɛ a yɛde no sisi no sɛbe mprɛduasa yɛantumi ansɔ no amfa no amfa Kato kurom, ɛno nti amammerɛ kwan so no ɛhɔ no ɛtɔ sin a na wakɔyɛ ɔheman yi amammerɛ kwan so kyerɛ yɛn mu kakra. Woka no deɛ, ɛhɔ no deɛ mentee. Ɛfiri sɛ menim sɛ amammerɛ yɛ biribi a wosesa no a ɛnyɛ yie. Mede kan kaa sɛ ɛyɛ unique institution.
Nti kwan a yɛfa so a ɛsɛ sɛ yɛtumi fa yɛde nnipa yɛ selection, yɛ nominate, yɛde nnipa si akonnwa so. Ɔsaba no mu akɔnɔmɛdeɛ o. Sɛsi a me ne ɔkasa yi, ɔwɔ yɛn nkyɛn wɔ ha yi a, ɔhwɛ ɔsra Damanfoɔ. Nti bɔde bi yɛ nya ne kwan so a. Ano yi a Nyame yɛ adom a mesan baeɛ na mehuu sɛdeɛ fie no ayɛ no. bi wɔ hɔ a bɛhu na wɔadi mmirika na ɔde wei aba na na me nso nea mɛyɛ ni sɛsɛ mo baa wohu sɛ na yɛyɛ kwenkwenkwen wɔ ha
obi mpono no a na asɛesɛe no obi afa saa ka no a ɛfiri ase a wɔhyehyɛ pono no koraa de ma yɛn wɔn a wɔn so penti ma yɛn wɔn a mesinfoɔ abɛgu hɔ a wɔn so yɛ adwuma kyɛ sɛ biribi a dedade kwan mu pɛpɛpɛpɛpɛ na nea meka no sɛ a sɛ nipa bɛyɛ successful wɔ wiase biara no na wa pass through egya mu Nti nipa woyɛ nipa na biribi ba a ma w'ani nna hɔ na twɛn Nyame. Electronics ne home appliances deɛ wobɛpia owusu ansa electricals nso nsaa wobɛnya saa akadeɛ bi na wo nso wode akɔdi wo dwuma. Nana Awai kuro no ani de topayɛ ahyɛm ama biribiara ayɛ fine ɛno nti menim sɛ womfiri ha nkɔ no anaasɛ wohwɛ video yɛ nkɔsi awieɛ no na wahu Nana natirimpɔ ne nanisoadehunu a wɔde wɔma Katoman. Na na yɛkɔ na saa berɛ yi asɛm tiawa anaasɛ afutusɛm tiawa bɛn na wode bɛma obiara a ɔrehwɛ wo saa berɛ yi? Sɛ, Aseda ma wo sononko na mede bɛma Otwaadi Ampɔn Nyame. Aseda a ɛtɔ so biam yɛ nipa dasani bi a asɛm no baeɛ afe ni. Ɛyɛ pinkyimpinkyim ɛbaeɛ. Ɔde yɛn kɔ Owura mpaebɔ mu. saa nnipa no nyinaa meda wɔn ase nea ɛtɔ so bia me nyame aboa na na afie asira baabi o mewɔ ha aban matabaa mu aban me nsɛm me nofo no so nti made hye ahɔhoɔ a mowɔ kurom ha mmaa ne mmarima nkwadaa ne mpanimfoɔ ɛsɛ mo ka ntete sɛ hɔhoɔ biara kɔduru kuro bi mu a ɔhema fie na ɔdi kan kɔ mm. yɛde ne kɔ ɔhene fie koraa ne yɛbɛka sɛ momfrɛ me maame ma me Wo maame na ɔbaa deɛ na ɔbɛyɛ. Ne maame yɛ ɔhemaa. Ɔno na bɛbɛma nipa korɔ aduane adi na wama no baabi ada. Nti Nana Afie asrɛ aba bio. Megye amammerɛ dii deɛ, na mesrɛ sɛ ɔhɔhoɔ bi a ɔba kurom ha, ɔma mpo a yɛte kurom ha, aban me pono no yɛntom, anɔpa o, awia o, anwummerɛ o. Bepɔ wuram, aduane wɔ hɔ a, di bi. Asɛm bi na ɛkyere wo so a, sa bi o. Me ne me mpanimfoɔ, me ne me ho. Me deɛ me deɛ ne sɛ meyɛ aberewa tia. Me mmarima wɔ hɔ, barima katakyie wɔ hɔ a, sɛ bi ɔna ɛhwɛ kuro no so. Ɔbɛte na mmoa bi a ɛsɛ sɛ ɔbɛboa biara no, waboa wo. Nti Katoman, mekyea mo, meda mo ase nso bebree. Woha saa no, ɛde ɛhaw bebree bɛtoo kuro no mu. Sɛ sɛ obi wɔ hɔ na ɔhia mmoa a, ɔkɔ maame no hɔ a, ɔde ma no. Ɛɛ school fees na afei nso obi wɔ hɔ a ɔnya asɛm bi na sɛ maame no ba mu a ne nyinaa to twa nti ɛde problem kɛseɛ na ɛba akato ha. In fact yɛn ani agye yɛn ani agye paa kyerɛ sɛ nkwadaa a wɔn hu no mpanyinfoɔ wɔn hu no wɔn bɔ gye so wɔn bɔ gye so nana aba nana aba nana aba in fact na yɛn ani gye paa. Meda ase.
Ɛyɛ Nyame paa na n'afiri kuro mu ha no ama kuro no agye gya because ɔyɛ baatane. Baatan nso deɛ ɔwɔ kuro mu a ɔhwɛ kuro so deɛ. Sɛ ɔfiri kuro mu a na ama kuro no mu ayɛ basaa, mu ayɛ dinn because fie no a wote mu no Nneɛma bebree fa ne nsa so yɛ adwuma. Bi wɔ hɔ a nkwadaa, nkwadaa nketewa, ɔnya bɛduru kuro a nkwadaa gu ne so bebree, mpanimfoɔ, nkwadaa a wɔrewura ne wɔrefiri. Biara ba ne nkyɛn, anika nti ɔfiri kurom no ama kuro no mu ayɛ basaa, ama kuro no mu agyigya. Nti yɛda Nyame ase seesei nneɛma nyinaa atotɔ yie ama no asan abɛka yɛn nsa ama seesei mampanin nso asɔ asɛnnum ama no atu n'asogyafoɔ sɛ bɛmmɛbɔ ne ho ban sɛdeɛ bɔne biara renka no. Ɛkasaeɛ no, mpanin se, Aba yɛn te sɛ obi a ɔkura koraa ne ngo. Ɔsɔ mu den, na wanhwie angu, na na ayɛ ɔbaatan. Ɛno nti, na ɔtwa sɛ ɔba. Ná responsibility anaasɛ asodie a ɛda ne soɔ no, ɔba na ɔbɛyɛ. Ampa, waba a ɔte n'apatosuo a saa berɛ yi ɔrehwɛ ne manfo. Abusuafoɔ, Georgette TV so na wɔn gu so a. Ɔhwɛ yi, ɛnnɛ, aha na yɛde mo besi, esiane sɛ mpanyin se sɛ wodi adwene da akyi a, ahwɛ a na wahwe asuo firaw. Nana Kwakye ni, Georgia TV so ni, yɛde mo asi.